Depositor hi hei pawn lamah hian an awm luai luai mai a, an hmang ang tak zet a, chuvang chuanin interview te pawh hi tun hma lam chuan an hreh viau thin a, tunah erawh hi chuan sawi an chak tawh a ni, min interview ve rawh an ti deuh ngawng ngawng a ni ber tawh mai a, an hmang an hmang anna hi a nasa em em tawh a ni, tichuan aah. Ka pi eng zang e tih tan ve le. Aaa kei chu chutiang in a tam lo collector pawh ka ni lo a maw ti keima sum hi collector collector ten min rawn collect a ka lo chhung ve mai. Depositor i nih chu tawh. Aw depositor chu ka ni e. Ti chuan in eng zang ei dah le. Kei hian nuai ruk ka dah. Eng zang ei tih tan ve. Nuai zali sawmriat pahnih leh singthum leh sangkhat zaruk. Nang chu i hnuai ah. Eng emaw zat an la awm tihna a ni maw? Collector i ni maw? Kei chu collector pawh ka ni lo a, kan pa aiawh a ding ka nia. Kan pa hi RS a nia maw? Chuan kan business pawh hi RS a tih hlir in kan submit thin a ni. Engzah ngai dah tan ve le? Mawihza leh panga leh singkua. Nangma pawisa nge? Midang pawisa te tel em? Sa, Aw, keimah pawisa pawh tam tak a awm. A dah tu mai ka nia. Kei hi Hei tunah hian helai hmuna kan kalkhawm chhan chu beisei kan la nei a, a dahtute hian. Chu chu kan collector hote pek hi rim hmel a, la tawh riau a hmun hrang hrangah phei chuan pawisa an man a collector kut atang ten. Chuvang chuan a dahtu ho phei hi chu kan thin hi rim tawh a, mipui hi tunah hian kan chet te pawh hi ngai tawhin kan hria heng kan sum hi. hmun hrang hrangah an man a ni tih te kan rawn hriat phei chuan kan tlan kan beng kan chhia helai hmunah lo chuan engmah tih theih in lamah awm a hrawm bawk si a, chuvang chuan tunah hian kan chunga mi collector hote hian a theih ang angin hma min lakpui se kan ti a, chuvang chuan tunah hian helai hmunah hian tian kan thinrimna te han lantir vak thei a ni si lo a, in lamah awm a nuam bawk si lo a, chuan helai hmunah hian mipui lo kal reng reng te pakhi. Kan thin a rim tlang tawh a, beisei kan la neih vang hian kan thinrimna hi kan la tilang lo ni maiin ka hria, chuvang chuan kan beisei neih, beisei kan neih loh hunah phei chuan ti mai mai a kan kal ral hi chu a hlauhawm khawp mai. E tunei hming kha. Nutei. E khawi vengah ngeiawm. Saron. Tichuan, I hnuaia mite an lungawi lo viau ni maw? Umm, ka hnuai mite hian tunaha an mang ang em em a, min ṭah aw tak miau a maw? A ṭhente phei chu hmaithai harsa tak tak te an ni ta a. Tichuan keipawh hian ka mang ang em em a, ka pawisa kha lo deposit vek lo phei na chu chawisak hial hi ka duh a, ka lo ti ve vek si a, tah hian keipawh ka mang ang em em a, tian ka fate tlansanin ka buai dawr dawr ta a ni maw? Tichuanin pawisa chu ngaihkhalaiah chuan a awm a, tiin rinhlelh thu a kan han dap dawn a, kan han um zui hian. Police leh CID ten an lo la leh an tih te kan nang leh chiah chiah thin a, kan beidawng em em ta a, hetah hianin sorkar hian a tir atang a tiang a, buai tur hre reng si hi nge ti nge, ih tunah chauh hian tiang hian a buai darh zawng a, ih hetiang a min tih nuai nuai tih hi ka rilru a chawn zual na a lo lian ve ta maw? Hei nu nu te i kutah hian pawisa ka thawn ve maw? Engzah nge i thun? Ih nuai sarih leh singkua nu te i kutah hian. Chu chu amah nu te hian ni rawn sawm a, Malsawma hi ka pu a ni a, tichuanin na kum lamah phei chuanin sorkara phalna a la ang a, sorkara phalna a lak chinah phei chuanin ih tiang ang em em hian a sang tawh lovang a, chenga maw chenglia maw a ni ang a, a ti a, a rin tlak maw ka ti a, rin tlak e, ka pu chu rin tlak tak a ni a ti a, a ni a engzatna nge i nih ka ti a, Malsawma hnuai chiah a ti a. I chiang maw? A nih leh engkimah hian i rin tawk awm ang maw ka ti a, awm ang a tih tak avangin kei hmei thain a nana chuan thahnem ka ngai a, ka dah ve chuvangin mah hi ka um ka um a, zan tinah inah ka kal loh leh darsawm pakhat a ten inah te ka hawng a maw? Theihtawpin Malsawma chu ti rawh ka ti a, hei Malsawma, Malsawma Risip ama min pek chhuah, hetah hian nuai ruk leh singkha leh sanga nia Chuan an pa rangkachak dawrah ka va dah leh kan pa dawrah lo dah mai rawh a ti a, chu chu receipt chu chu chu min pe tawh lo a, chutah chuan nuai kha leh sing sarih leh sang nga ni chu chu hei in pu te hi nawr nasa rawh u kan thi mai dawn hei a ngaihna awm lo ka ti a, kei phei chu hnem tu nei lo ka nia kan nei tu te leh a thian tha ten min rawn hnem a, zan pin hi ka tha pawh ni mai chu chu I neih zawng zawng em ni? In pu te in pu te Nawr rawh u, in pute police e report ro ka tih leh kan pute police e thil lo report mai chu a dik thei lo lawm an ti tlat bawk sia, a tawp a vawiin ni phei chu engpawh ni se ngailo lamah ngailo la nangmah pawh i kan report tawh dawn che ni ka tia maw zing atangin ka kal chhuak a. Kei hi nuai sawm chuang hret collect ka nia chuan kan ta a, nuai kha leh sing hnih a tel a, kei chuan ka collect tam lo a, e. Sorkar hi ka zut i ka dem deuh ber a ka ngaihtuah thian in ka dem a chhan chu hetiang a buai hma hian in a duh chuan in a counter theih ni he thil hi tian a hre reng a a haidir mai mai a i tiang a mipui tan a thalo tur ni a hriat thil dik lo te chu lo counter daih tawh se tiang a buai hma hian in sies khan i complain tu mai a rawn theih lut lo a ti ta ni. Mahse complain thei lut kherlo pawh thil sual dang chu an duh chuan an counter daih thei. Police lapa hruk rual awma tuma zia kha thel um han ni thei nen. Aizawl khawpui kan buai tawh hle mai a, tun atang phei hi chuan hei a ngaihtuahna pawh hi awm thiam har in ka hria a, keimah tak page zan ah pawh ka hmu tawh mang lo va, chu Eng zan nge i ti bo ve le? A nuairiat a ni, chuvangin i hetianga kan sorkar leh hma. A la lo a nih chuanin eng emaw buaina lian tham tak pawh hi Aizawl khawpui chhung hian leng lawng ti pawi sawi theih niin ka hre lo. Chuvang hei chu kan sawrkar hian leh mipui tangrual hianin thil hi ah hna hi a chak thei ang ber a thawh tlan hi tha berin ka hria. Chu chu mipui tan damdawi ber niin ka hria. Chu lo chu damdawi dang awmin ka hre lo. I pawisa nuai riat zeta chu Aw, nangma ta bil liau liau nge midang ta te a tel ve em? Tel lo ve, keimah ta bil liau liau a ni.